Um, dwi, dwi, dwi yn meddwl wrth i ni edrych, um, yn credu, ar uh, y maes yma o bolisi, um, mae yn neud i chi teimlo yn arbennig o isel, oherwydd dyma oedd y, y technoleg, oedd ar potensial, a dweud y gwir, i ni wrth, wrth wneud uh, anfanteision, yn y fe, bod yn ddaearyddol ymylol neu, bo, neu uh, cael eich safleoli mewn uh, uh, sefyllfa wledig. Yn yw'r dechnoleg yma sydd yn cynnig yr ateb, a dweud y gwir, uh, i fusnesau uh, yng nghefn gwlad. Ond oherwydd y ddiffyg uh, llwyddiant, y ddiffyg cynnig sydd wedi bod, wrth gwrs, dyn ni dal mewn sefyllfa anfanteisiol o gymharu gyda uh, prif y prif ganolfannau poblogaeth dinesig yn, yn Lloegr ac yn y blaen. Felly, um, mae rhaid i ni gael gwell arweiniad gyda Llywodraeth Cymru, a dyw'r dyw dyw'r system sydd gyda ni, neu dyw'r ymagwedd uh, neu dynesiad polisi sydd gyda ni, yn amlwg ddim yn delifro. Felly, yym, peidiwch byth â meddwl, wrth gwrs mae'r dechnoleg yn symud mlaen o hyd ac o hyd, Um, dyn ni'n sôn, byddwn ni'n sôn cyn bo hir am terabit, yn fe, chymod? Yn yw, os, ni, os ydy Llywodraeth Cymru gwir eisiau i Gymru fod yn uh, uh, gyrchfan, yn testbed ar gyfer technoleg uh, uh, y ceir di, di, diarwr, er, er enghraifft, mae rhaid i ni fynd yn, yn, yn bellach ymlaen. Felly, nid, wrth gwrs, trwy gael cytundeb gyda chwmni fel BT, dwi, sy'n ni'n awgrymu, ydy'r ffordd i, i ni wneud hynny. Os y'n ni'n edrych ar y ffigurau, oeddwn ni'n clywed y, y, yr ysgrifennydd cabinet yn dweud, wel, chymod, mae Cymru yn mell ar y blaen. Pa blanet mae, mae fe arno? Chymod, ni, allen ni ddim cael y, y sgwrs polisi call os nag ni'n derbyn y, y gwir sefyllfa. Hynny yw, uh, fel... Um, Mae Llyfrgell y Tŷ Cyffredin wedi dangos bod saith mas o'r deg ward cyngor sydd â'r cysylltiad â'r rafa ym Mhrydain yng Nghymru. Chwech ohonyn nhw, wrth gwrs, yn rhanbarth gorllewin a'r canolbarth. Un ohonyn nhw, Llanfihangel, Aberbythych, yn yn etholaeth i. Yym, o'n i'n gweld yy ma' 'na yym yy gais yy rhyddid gwybodaeth yy wedi cael ei gyhoeddi yy yym yym yy wythnos ddiwetha' gan Lywodraeth Cymru, wel yr yw gwybodaeth wedi cael ei gyhoeddi ganddyn nhw, yy sy'n dangos ble 'yn ni o ran yy yr yym yy yr yy y siroedd o o ran yr yy yr ardaloedd sydd wedi cael eu cysylltu o dan yy yy Superfast. Yym, ac Ceredigion, 68 y cant yn unig. 68.9 y cant yn unig, ych, ych ffigurau chi, a, a dweud y gwir, wrth, wrth os fetha. Um, ac yn ni'n gwybod mae'r cyfartaledd ar draws Prydain yn rhywbeth fel 93-94 y cant, bydd yn 90, uh, uh, well, uh, ar gyfer Lloegr yn yw 95 y cant uh, ar ddiwedd uh, eleni, 98 y cant meddai Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol erbyn Diwedd a diwedd y ddegawd yma, 68 y cant yng Ngheredigion. Pa effaith mae Llywodraeth Cymru yn meddwl mae hynny yn cael ar hyfywedd yr, yr economi yn yr ardaloedd hynny? Mae rhaid i ni edrych ar fodel gwahanol. Uh, ac uh, mae'n mae ddiddorol gweld uh, y modelau amgen sydd uh, yn llwyddo, er, er, er enghraifft yn yr Unol Daleithiau. lle mae cannoedd o ddinasoedd, wrth gwrs, um, uh, uh, yn berchen ar eu cwmnïau telegyfathrebu eu hunain, oherwydd um, sawl un ohonyn nhw uh, yn ardaloedd fel Colorado, yn Kentucky ac yn ymlaen, yn wynebu'r un problem a'n hardaloedd gwledig ni wedi penderfynu digon yw digon. Dŷn ni ddim yn mynd i ddibynnu ar gwmnïau mawr monopoli, dŷn ni'n mynd i gymmeryd yr awenau ein hunain. Rai ohonyn nhw yn partneru gyda chwmnïau bychain yn lleol yn ranbarthol, rai ohonyn nhw yn berchen ar eu cwmnïau eu hunain, debyg iawn wrth gwrs i hen fodel Kingston Communications a Hull wrth gwrs oedd yn llwyddiannus iawn. Debyg iawn i beth oedd Y Llywodraeth Gwlad y Basg wedi wneud, nôl yn y nawdegau, wedi wynebu'r un drafferth ac unwaith eto, Llywodraeth Gwlad y Basg yn penderfynu, wel, yn lle roi'r arian yma i ryw gwmni mawr, monopoli sector breifat, beth am i ni fuddsoddi yn arian mewn i gwmni yn hunain? Ac wrth gwrs, mae Euskaltel wedi profi Oedd y buddsoddiad yna yn un call ar ei ganfed oherwydd maen nhw wedi medru symud mlaen ac un o'r argymellion y pwyllgor wrth gwrs yw i Lywodraeth Cymru edrych ar y fodelau amgen ar bob lefel. Oedd yna awgrym yn y Western Mail y mis diwetha bod yna gyfle o ran yr is-strwythur terabit yma i greu cwmni i greu buddsoddiad fydd yn golygu bod Cymru am unwaith, am unwaith, ar flaen y gad.